Una kaka jok ma bende notelo ne jok mane ochung' gi independent, unyalo wacho nang'o? Ah, Gima anyalo wacho en niya, ing'eni okuro court ema ncho ni court. Yes. Nodwa ni mondo omiye interpretation to inyalo kete e debe koso. To court nyocha oyudo ni inyalo kete e debe. Mak mana ni koro IEBC to dwa keto jogi duto nikech gineno ni ka en okuro court kende to nyalo omo mondo owuogi to kowuok to yiero bedo maonge. Koro ikete keta nyaka nying jomok dwa. Jo independent wan kaka Dr. Kaluyu, Wainaina, Ginyaga. Ma ok apan gi gin bero interested. Lakini koro iketo gin mondo uchaguzi mondo obedie. Koro magi gin mpango mag serikal. Ma iwacho ni ok ine kama en uh, chenro mar IEBC. En chenro mar IEBC lakini behind the scene nitie gima waluongo na secret government. E, secret government gin joma bi- bi- work behind the scene gin magi pull strings eh, koro nitie secret government
Omiyo koro idwa ni mondo mi oduog jogi duto. idwa ni oduogi te nikech kiketo dhamo aboro Mm. to ok ginyal wuok gi te Eh, to kiketo mno kuro kot to kuro Yeah. kot nyalo wa mo mondo owuok nikech en manyicho dhi kotini mom dong' ka ne ok odhi kotini kata dida ne ok odhi kotini To kowuok ka den debe ni en okuro kot kende to wuok to nyiso na. kowuok kende Ka joka nyocha ok dwa to then uchaguzi da komiti like eh, nikech sheria ma idwa ma sani ni e bunge hmm. ma jogi dwa wacho ni ka one of the candidates to withdraw yes. to ng'at modong' bedo declared mm. ma chak ok nyal beti nikech jogi otimre ka jogi osewuok mm. koro ok onyal apply in reverse mm. yeah.
Omiyo mano e gima ne idwaro mondo mi ogeng'. Mano e midwaro mondo ogeng' momiyo iketo jogi te. Tiparo nade kaluwore kod barua mane ondiki kod migosi Odinga ni owithdraw? Aneno ka IBC ochako wacho ni pok owithdraw fully, nitiere fom piero ariyo gang'wen e ma pok oket e kopi. Ing'e gima timre sani, withdrawing mar eh, migosi Raila Odinga okelo a very complex situation in Kenya hmm. ma koro sani gima gore ka en the best brains hmm. ma koro ng'ato ang'ata nyalo winjo gima timre ni hmm. en the best brains mosomo sheria mobedo non partisan nikech kiwinje yes. jo lawyers ma support jubilee lawyers ma support nasa iyudo ka ng'ato ka ng'ato timo interpretation mare to wan kaka independent kama koro wachope ni ma koro idwaro joma kod high degree of knowledge, wisdom, and possibly intelligence. Uh, according to my small understanding, which anto kan lawyer to an jatelo, mm. ni nonego ndik nodwa withdraw ka nomination notimre. Mm. Tigen kano oldicha piny te to nomination ne ok otim nonego chaka fresh makta joma ne dwa bet e debe kaka wan gi ne nyato yien ba biuru e debe kata an obenu an gi interest ne adwa dok e debe Yes. ne dadhi kotini Mm. Eh, lakini i was not interested tiende ni koro election nonego tim manyien ma ng'ato ang'ata madwaro kata joma ne onge no no no mana nonego luongi koro nomination ne onge ma dakichune ni koro nyocha osetimo nomination bu puodhe kendo koro

ketho chik Eh. Mago dipo ni tere do mar Supreme to nyalo nyiso na. Kwa tere do mar Supreme Court to buok manyocho buogi cha ok nodonjo e chunyi nikech nyalo ringi nyalo nyalo buogi mm. timijo ka luor koyo moro odonjo e chunyi to ka buok cha ne ok odonjo e chunyi Koter wach ni e doho ma Supreme Court kendo idhi oromna piny. Hmm. Kopo ni bwok chanjo ako donjo e chunyi. Hmm. Yes. To ma nyiso nang'o IBC no interpret chik mano golo kod do mar Supreme Court. Ne en rerun koso ne en fresh election. IEBC chairman hmm. en ng'ama luoro kendo ng'at mwaluoro en osiepna kata nyocha ndiko ni barua seche moko gona simu wawuoyo ka weche odoko matek kata manyocha migosi Raila Amolo withdraw na oro ne text akone ni kik iland sani in a meeting sleep over it to kang'iye en ng'at ma equivalent to supreme court judge lakini ong'ama pache ok oyawore ing'e ng'at monyalo inyalo somo ing'ama pache ok oyawore nyasaye ne ok omiyi rieko machielo apart from mane isomo cha IEBC manitieni nyaka nene en ng'ama obedo onego bed supreme court judge yeah. Chiloba is a lawyer to gin nyaka kod legal team mm. to all along IBC timo mna makosa makosa makosa makosa makosa makidhi kotini ti olo piny te mm. nekta mar awokuru kot makoro gowuoyeni yeah. iyudo kendo ng'atni nyocha gidhi kotini mm. ni gidwaro interpretation what he should do form 34 ng'eto gik makta kidhi ja nursery school mm. Hmm. Ja klas aboro nyalo somo buleri nini. Koro ABC en institution moro ma mar chiloba gi mar very confused. Hmm. Gin joma pach gi tin kabisa. Ok giriek. akia ne bende mano nyalo timo nikech ka nomi jin mondo oter application mm. chairman ne ok oyudre koro ng'ama dwaro chairman o apply mm. koro en mano yude ondhiamdhiamie lakini ok oriek nikech cases mag oselogi go ikotini ng'eny ndi to ok gipuonjre omite mto jogi ang'o man rach kodgi hmm. yes to legal team margi kare chalo nade nikech aparo ni duol ka duol kata bed mana nitie dukati onego bed ni ka en kaka jakom mar ibc to onego bed ni en jang'ad bura manyalo bedo jang'ad bura mar doho mar supreme mano adieri E weche loba en okil kama loka dong bende gin gi legal team monego bed ni miyogi advice gin gi local team lakini IBC a- awacho ni wach moro ka mos ni gimiluongo man secret government Yes.
IBC seche ma koro wuoyo ni magi gik mang'eyo nikech wa interact is been infiltrated by intelligence joma koro pull strain IBC ka Gin jiluongo ni jo state machineries. Ma e gima timre ma dhano mang'eny ok ong'eyo. Omiyo Chebukati wuon iyudo kondi koni chiloba barua nadwa ni mondo explain na ma gima gima gima ang'o miyo simbe gi ne ok otiyo ang'o in in ye chama kara mane utimoga planning kichia meeting ja ang'o mane utimoga to implementation nobet nade omiyo iyudo ni IBC kae Ng'acha ni ani akacha lakini gik matimre okia. He's not a good effective manager. Mm. Yeah. Okia. Okido ka gik moko. Okia ne mo yiero mondo mi okia koso okia ni nitiere forces mo tame mondo kik ong'e. Both.
Nitie forces mm. mo tame mondo kik ong'e. Mm. To nikech en ng'at ma be Nyasaye ne ok omiyo rieko mang'eny. Mm. Kobet kacha tame kaka onyalo manage. Capacity mare. Go manage that institution. Mm. ohinge management mare tin yes nana wuoyo kaka ng'ama osiepna mwawuoyo mm. ero kata ka ne osiepni mwuoyo kamano iwacho ni nenore ni nitiere secret uh, team mar sirikal matiyo kodi kare duol monego bed ni ochungo mowuok kata independent institution independence margi odhi kanye kech ok onego bed ni ng'ato ang'ata miyogi chik mano timore mm. to yamawacho niya Nitie capability nyalo mar ng'ato mm. eh, ma in ka e to nikech in e kaka transformer mm. weche duto madonjo koni gi koni gi koni kalo kuomi iluongo ni brain mm. koro seche ma in weak to gik moko timore kocha kok ing'eyo piny nyalo bedo kata jatelo mar piny to in ye the head of state to gik moko timre kocha mikia nikech you are not in charge Koro seche ma in in charge wacho this is what the law says I should be independent make a cooperative. To kama go ikieri to then jomoko operate ka behind the scene kok ing'eyo. Koro mane gima timre. Gite ku loophole of your ignorance. Mm.
Mane gima timre. Mane gima timre ABC. Ero kauna nya. Obro kayo kae to ndugu tulo mara.

Wach moro nitiere kaendi ma dwarore mondo mi otim gazetment mag nying jogi eki mondo bende eor nyinggi mondo mi obed printed. Ka sani ginyalo wacho ni maendi nyalo ikore matimre kendo tarik piero ariyo kod auchiel bende kod yiero. Maendi nyiso nade? Gigi nyalo timore piyo machalo nade? Ma ndalo modong' matin gi ginyalo ndiko nying jogi te ginyalo gazet gi ma bende gior gi ma gibed printed. Nikech initially gima ne oganda ong'eyo ni ne giikore ne migosi Uhuru Muigai Kenyatta kod migosi Odinga. Ing'eyo kama koro IBC oseketo ae. Nikech magi gik moko te ma IBCM oketo aye. Nope nwa dhi e yiero malong'o gigi dwok bedgo. Wasebedo gi iluongo na anjawo, wasenjawo kado gi dholuo. Koro gima moro mwatimo ka osenjawo ni nikech gazetment dwarre ni onego bed gi ndalo piero ariyo gachiel. Ndalo piero mano three weeks. Mano e kaka sheria wacho. Koro an e gazeti jogi to ne gisa gazeti nying jariyo. Haya, koro seche midwa Gazeti kichako ni dwa gazeti gi kawuono yeah. then itero gi kata kiny ng'ata ng'ata kaka vota kaka in inyalo dhi kotini tiwacho ni break the law yes. to maraga bende orito kacha nikech maraga an kacha mondo interpret the constitution yes, yeah. idhi olo gino piny te mm. unless ka giriek mm. to gi akian gidogi e supreme court gikwa muda ni awa ero kaka ne umiyowa eh akuro court nyocha odhi kotini yes. bukot oyiene to oyiene ka ndalogi odong' yeah. koro miwauru thuolo yeah. mondo wayudie kaka dwa gazet ka ang'owa mondo election ni watim according to the law and the constitution yes. mano dupo ka supreme court oyienigi to supreme court jamidhi mano to uh, jomoko nyalo dhi kaka interested parties yes. to wacho ni awa

Nonego gisom ruling'ni. Then ging'eto kot owacho nang'o to then gi implement eh koro ka koro kendo kot machielo modhi timo gi interpretation kaka nyo gidhi kotini ni gidwaro interpretation mar sijui ineno hmm. koro jogi ema chando jo Kenya koro seche ma 21 days ni ka ki gazet go ng'ato to mane lo hmm. Then wadhi olo gini. To manyiso ni sani bende ka dipo ni gidhi gitimo yiero ni eri to ng'ato dhi nyimdo wach ni yiero ni eri otim kata ka gazetment ne ok otim mar yiero jo. Idhi ol gini dhi.
Mano idhi kethe.
Idhi kethe. Nikech kata sani hmm. kara ka en eh, nomination adhi kora domo debe debe nikech Kipande na mane okwal cha aseyudo. Koro mi adwa dok e del. Ah. Koro yudo ka jogi osekwela njawo e dalani. Eh, and it is their own making. Hmm. Koro sani it's very interesting. Hmm. Lakini dhano ma umia to ng'eny nikech kanyoro ka migosi no withdraw to yes. milion apar gabich olal yeah. in a stock exchange. Mm. Koro sani we are in a mess. Eh. Nikech 21 days mane gazette me. Yes. Maka i gazette jogi kawuono. To ma Okio Matata mm. bro dhi kod bro dhi kod to manyiso ni ka unjo kaka do ne oru ne wacho ni mondo gitime kotenore kod pend chik yes manyiso ni ka opo ni gigeta keta oganda boro gigi to mano giseketho chik gima timre niya ah. ka kuri wuoyo maber yes seche ma dhano nie loch mm. to kimer gi loch e eh, kimiye ng'ato pesa yes. imiye loch mm. imiye nyako gigi mero ng'ato mm. ka koro agolo kong'o mm. Koro jogi ka ginie power to gigo korgi paro ni ginyalo timo anything. To Kenya dhano osebedo joma koro riek, ma dhano osomo, ma dhano dwa hakigi. Mae e gima timrenwa ka. Mm-hmm. Nikech emomiyo ka chik ondik maber kabisa gi kisungu. Ang'o momiyo jogi ok luw chik? Eh, koro kak gitimo election ni kak giluwo chik. Nikech in that ruling Yes. No, you see, anyone will get lost. Eh, Yeah. ni kendo ka ok uluwo chik To ung'ato ok oduogo oduogo ka Ah. koro that paragraph Yes. ema kendo adogo kotini ni paragraph 420 in the judgment of the supreme court Yes. nowachi niya Nika jogi uluwo kendo chik. eh, Mm. koro olie gini piny Mm. that's what's going to happen Magi gik mwana Mano koro wewa kwachiemo kure.
koro weu nikech institution mane uketo kacha parliament seche mane puodho jogi mane interview gi Yeah. parliament ne ok interview their intellectual and management capabilities iwacho ni mano ng'atwa miye uru tich so that was the problem ok ne inter interrogate jogi we know not these people are capable that was the problem to ma indi koro moving forward en ang'o monego mi otim nikech koro ka nenore ni ibc ibc motero e bugo ni mano ang'o monego tim pod wachak wadhi gi duol mieri achiel achiel e yiero manyien to wang'eni ne giseketo e bugo machalo ah, ah. gima anadwaro kata kaka pacha yes. to, Lieni en piny kae, ok adwa luonge ni mkate, mkate ken, liech en ka, osegore piny. Migosi Raila, migosi Uhuru, migosi oko mabende gi interna, inter, independent uh, lobby group, wabed piny wapogre gini, omiyo akaw ite, kaw iwe, mondo wasave wa Kenya higni mokari adek mondo kendo ngima mar jo Kenya gi economy odok into normal then from there wa reorganize that's the way forward to kama koro wachopo ni ng'ato ywayo koni ng'ato ywayo koni ng'ato ywayo koni ni wachomo ei bugo moro ka nikech kineno ka demonstration osechako remo osechako chwer Eh, remo sechako chwer yes. to seche ma remo sechako chwer remo kosechako olre piny to medo mna oluongo remo machielo mm. koro seche ma rem ji osechako chwer kisumu nyaneno dhano go risase yes. koro remo no bro medra ameda mm. e, oh, every time obendo timrena obedo mwandu mwandu mo dhano obed piny opogre kar wadhni ema chando ji mm. wapogre go uru e, ng'ato okawe matin ng'ato okawe matin basi We'll move forward. Mm. Tipoge tipoge ma koro onge yiero midhi. Ah, koro onge yiero modhi. Nikech koro there is a crisis. Mm. Eh, koro crisis osetimore. Koro gini ng'aw kaw matin, ikaw matin. Ne wasetedo, ne wasetedo kuon. Mm. To wayudo ka pako chamo mena. Mm. To kado to wenwa. Koro ng'aw yudha yudha kuon gi kado wani ni kiny nwadhi ang'o? E chiro kiny. Mm. Mano e gima timre. Moloyo dhano ni nikech te. Hmm.
To iparo nade wach mar crisis ma koro wadonje ni eri en onyalo lose nade ka wan gi duol mar IBC mana gi bende tayo yiero duol ne wayudo ni ok otayo yiero kaka ne idwaro kod piny chike kare en ang'o gini mane gwatimo moloyo kaka jokenya mondo mwang'e ni jok mikire institutions oketi jok manitiere kod capacity mar timo weche acha nikech maendi en gima itiye kodo mwandu mar jopiny mm. the first election noti gi 60 billion mm. sani eri ne gidwaro 12 billion to nomegi ten mm. maegignomedi ariyo kendo kimedo en about 72 billion plus pesa ma oganda chulo mar usuru ni ka itiyo godo to ok onyal achieve gima onego bed ni achieve mano wanyalo wacho kama koro wachomo ni mm. okine ka joma ncha nie telo yeah. nyocha chunyi tek ka kidi kendo nyocha gichayo ji kaka farao kisomo ga muma mm. to koro kama ochopo gino kaka kara teko gi pesa ma nyocha wan go ni kara ak kony mm-hmm. jogi onge pesa jogi onge teko to kara jogi nigi brain power mm. ok ne kotamogi sani dwanjo gisebedo swoni yeah. donge ne gikwelo ginego mhando gitim ang'o to kine kotamogi Kata sani election ma koro wadonje kuro kote mero konyo gi matin lakini podi. Koro sunga cha ochako dog piny nyaka sekuta. Eh, kara gini ok yot kaka ncha waparo. Mm. Koro mano bro miyo gi, gi realize ni kara jo Kenya gite be gin ga stakeholders. Mm. To miyo keke gi realize ka dhano oseumia. Mm. ineno koro kama koro wachome ni yot mondo dhano obed piny mondo owuo nikech hardliners ka kikawo joka kocha mm. hardliners ka mm. ochako rialea ni kara wuoyo mang'eny sunga mang'eny goya goka mang'eny kara be ok nyal konyo koro kama wachomo ni dhano dhi wuoyo dhano dhi wuoyo nikech kata uchaguzi kaka ineno mna gik mipimo matin go ng'ato ang'ata ng'at mang'eny go noiroko en matata mm. bro dhi kotibu Wach ni gini ok otim To en ji yobe bro dhi koti. Hmm. To ng'ata ng'ata be nyal avota nyalo dhi koti. Hmm. Kata be nyalo dhi koti no kata na bro dhi. Koro ki dhi koti to gini dhi olo piny. Pod gi hang jogi balance. Koro gisene non kara we don't have power. Hmm. Kech kakancha gisunga ni jomoko ang'wen kende. We will revisit. Nyocha pod gigo korgi. Joka pod ni gacha. Koro kae miyo sunga cha the people are going to sober up. E nikech wuok migosi Raila ni koro aweyono obwogo piny kabisa. Obwogo everybody. nyocha iwacho ga nowuok koro kosewuok kendo yawa ang'o moyo wuok keturu yawa onego bedie gi thuon jomoko dwa dhi kotini mondo ochune mondo obedie Koro ineno, koro gini obwogo piny and international community, koro kanyo dhano be. Okelo bwok namo.
To kaka kelo bwok nikech ing'eni inyalo paro ni ing'eyo gima timore en niya inyalo ng'iewo mitoka mar milion piero ariyo kata en mana Range Rover koro iringo kode otieno isungri ma kineno ng'ato dwa chung'ni go nwachana na huyo tipomna kochung'ni e thim saa adek otieno otieno go famili kineno kata ka ng'ato wuok e bungu tiko jo jo jo tiyudo ka okore mini makani kata oting'o zupana hmm. to ni tuo ni lift koro yien yawa okonyi nikech imoko in gi pesa e mifuko mitoka bende in go petrol in go